Сәләрмесез, саулармысыз, кадерле дуслар! Уйламаган җирдән Мәскәүдәге фатирны алыштырдым. Берсеннән икенчесенә күчтем. Хәзер инде күрәсезме, менә шушындый бу инде хәзер күченгән фатирдан моны яздырам. Бөтен күченү мәшәкатьләре үтте. Ә, күченү процессының иң ә, кызган өлеше булды кичә. Бу турыда исә мин сезгә хәзер тулы бер репортаж күрсәтәм. Игътибар белән карагыз, яме. Аннан соң фикерләрегезне язырсыз. Сезнең дә күченү чоры шулайрак булдымы? Җиңелрәк булдымы, катлаулыракмы, фикерләрегезне көтеп калам. Менә әйтергә дә куркып торам. Менә минем тормышта нинди генә үзгәреш булмасын, ул һәрвакыт уңай якка була. Белмим, сезнең тормыш шулай микән, юк микән? Әйтергә дә куркам, күз тия күрмәсен. Һәм әни әйтә инде, "Эй, менә күченәсең, бик кыендыр, әйме, мәшәкате күп". Мин әйтәм, "Әни, юк, мәшәкате Ул мәшәкате вакытлыча бит, ә аннан соң менә син күченгәннән соң ул тормыш уңаякка үзгәреп китәргә мөмкин. Мин менә әйтик, менә шушы күченүдән бары тик плюсларын гына күрәм. Менә беренчедән мин бит элеккеге фатирдан монда кадәр ара бик якын. Менә велосипед белән килдем бит әле. Менә ул велосипед, монысы башка төрлесе, минем алар икәү. 10 минутлык юл. Мин әйтәм, әгәр дә шәһәрнең бер башына икенче башына йөри башласаң, Ул бит күчеп, менә анда чыннан да мәшәкате күп булыр. Ә монда ара менә велосипед белән бер 7 минут булгандыр. Һәм менә карагыз, менә бу минем йорт, менә мин күченгән йорт, күченә торган. Ә менә аның каршында шундый заманча площадка. Элек мин ВДНХга йөри идем, площадкада шөгыльләнер өчен. Хәзер күреп торасыз, анда барыбер 40 минут җәяү, но велосипедта 10 минут барасы. Ә монда чыктың һәм синең каршыңда менә шушындый ну спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен бер үзе, үзенә күрә бер җәннәт мин язу сызу эше белән нык бирелеп кая вакыт шөгыльләнәм уже күз күрмәс дәрәҗәгә җитә колактан пар чыга башлый ну бу бердән яхшы әйбер түгел шуңа күрә мин уйлап торам менә кая вакыт арып китәсең икән ну үземчә уйлый башладым менә монда чыгасың бераз шөгыльләнеп аласың җилләнәсең яңадан керәсең мәсәлән көненә шулай ике тапкыр чыгып керергә була иртән һәм кичен чөнки минем үземнең төп эшем дә азан белән бәйле Ул күбесенчә шул компьютер каршында утырып. Шуңа күрә бу спорт мәйданчыгы минем өчен бер дәва булыр дип уйлыйм. Менә заманында ничек төзегәннәрдер бу йортларны. Ике лифт та бик кечкенә име, пассажирский. Менә зур-зур әйберләр ничек менә монда алып менәсең. Ярый менә мин менә шулай алып кердем велосипедны. Тәрәзәләргә тибеп. Менә чыгарам. Менә чыгардым. Ну, менә карагыз. Что монысы? Хәзер. Бастырам. Менә бер лифт шундый. Икенче лифт шундый. Икесе дә пассажирский. Ну и вот зур әйберләр ничек алып керергә? Әле алып кергән юк. Менә бу квартира. Әлегә зур әйберләрне шушы фатирга күчергәнче, аның нинди хәлдә икәнен күрсәтәм. Менә карагыз, менә монда кухня, менә шушындырак хәлдә. Менә мондый кухняны күргәч, беләсезме, мин беренче курста укыганда журфакта безнең универсиада алына керткәннәр иде. Без аның беренче торучылары идек. Анда нәкъ менә шушындый кухня иде. Менә карагыз, минем яраткан хатын-кызым, яратканнарның берсе. Менә Алиса монда. Күчеп утырдык, менә шушындый балкон бар. Болар, болар беләсезме, бу алдан әйтәм, өч бүлмәле фатир. Мин шуның берсендә торачакмын. Ләкин аның төп хикмәте нәрсәдә? Ул менә шушы видеоны төшерүче Алексей исемле егетнең фатиры. Менә монда зал булачак. Алар башка фатирда торалар. Бу фатирга исә алар кечкенә балалары белән соңрак күчәргә җыеналар. Менә мин торган арада алар һәрбер һәрбер аерым-аерым бүлмәгә ремонт ясаячаклар. Шуңа күрә шушындыйрак брук, ну, ту, крутой түгел, ну, ул крутой булачак әле. Менә карагыз, менә монда тәрәзә аркылы нәрсә күренә? Ә, әнә тегендә, күрәсезме, мәчет күренеп тора. Әйе, әнә, во, аның манаралары. Менә шушын, белмим, азан тавышы ишетелә микән, юк микән, ну, һәрхәлдә менә шушы мәчеткә карап минем көнем башланачак. Бу бәлки үзенә күрә бер билгедер. Әйдәгез, китик алга таба. Мондый ишекләр берәрегездә сакланды микән? Менә, ә, иң изге урыннарның берсе. Мин инде көйләп тә куйдым. Менә карагыз, ә, минем эш урыным. Менә компьютер, менә ноутбук, менә менә бу узган хуҗалардан калган менә шушындый шәп кресло. Күз алдына китерәсем, элек мин менә бу ә, гадәти урындыкта утырган булсам, менә күрсәтегез бу урындыкны. Бу урындыкта утырсам. Хәзер исә менә патшалар шикелле шушындый шәп креслода. Менә монда бөтен әйберләр әлегә өелгән. Менә шушыннан да мәчет күренеп тора. Менә монда э, бу Кавролин дип атала. Кавролинме бу? Кавролин? Ну, белмим инде. Озын сүзнең кыска шул, шул. Менә монда узган хуҗалардан гөлләр дә калды. Менә туалет белән ваннаны да күрсәтик. Монда да ремонт ясалачак. Әйтәм бит, мин торган арада, күрәсең, э, бер э, бүлмәгә ремонт ясалып, мин шунда күчәм буладыр инде. Ә мин күчкән бүлмәгә ремонт киләчәк. Китик алга таба. Менә тагын шулай бик яхшы гына уже урнашкан бүлмә. Менә монда шулай безнең минем төп байлыгым бу Озонда сатыласы товарларның бер өлеше. Тегендә бер балкон күрсәттем бит мин сезгә, әйме? Менә бу икенче балкон. Ну бу балкон түгел, лоджия дип аңлаттылар. Бу балконда шулай ук ремонт ясалачак. Менә минем күчеп утырды ике велосипедым да. Менә шушындый кечкенә генә экскурсия монда менә чыга юлга. Монда бик зур төзелешләр бара. машиналар чаба ягъни бу якта мәсәлән гел шау-шу булса теге якта тынычлык шуңа күрә әйтәм бит әгәр дә арып китсәң тынычлыктан монда килеп карыйсың шау-шуга шау-шудан туеп китсәң тынычлыкка менә шундый кечкенә экскурсия әле аннан соң зур мебельләр күчеп утыргач шулай ук ничек үзгәргәнен күрсәтәчәкмен сезгә бер вакыйганы сөйләп үтик үтим теге квартирадан бу квартирага әйбер күчергәндә тегендәге шкафларны сүтәргә кирәк кроватьларны һәм монда әле телевизор урнаштырасы була дрель белән теге бораулап менә сөйләшенгән кеше бар ике кеше именно алар разбирать итәргә тиешләр иде һәм шулай ук инде күчерү моментлары белән үзегез күрдегез лифтта монда кечкенә һәм шуңа күрә тугызынчы катка әйберләрен күтәрәсе дә була то есть бу көне буена җитәрлек шундый бер вакыйга, эш. Мин ул кадәр агач менә шуның ише эшкә теге оста түгел. Шуңа күрә теге, ну, белгән кешеләрне тизрәк тә булыр дип ялларга дип сөйләшкән идек. Ике кешегә беләсезме 20 мең сум түләү шарты куелган иде. Менә бүген сәгать бергә дип сөйләшенгән иде. Инде менә сөйләшкәннән соң да Бу кешеләр связьга чыкмый. Ике кеше әйме алар? Шалтыратабыз, шалтыратабыз, менә иптәш малай да шалтырата. Тегеләр чыкмый. Аннан соң аларны тәкъдим иткән бер кешегә хәбәр иттек, тегесе әйтә, ну, мин аларга фәлән көне акча биргән идем, бәлки теге бераз эчеп җибәргәннәр дә, һәм шуңа күрә юкка чыктылар. Менә беләсез, Мәскәүнең менә шул ягы бар. Монда Мәскәү кеше зур һәм менә кызганыч сөйләшенгән вакыт сөйләшенгән очракта да кеше менә болай связьга чыкмаска, нуры чәкмешли кидать итәргә мөмкин. Менә ни кызганыч, Мәскәүдә шуның ише очраклар алар шактый. Югыйсә бит инде менә ничә, егерме мең икесенә алар эшли алырлар иде. Ә аларның күрәсең болай да акчасы бар, шушы егерме меңне белән чагыштырганда менә үлчәүгә куясың икән, бер ягында егерме мең сум эшли аласың, икенче ягына Ну, бу бәлки бу фараз гына, алар барып эчкәннәрдер дип әйтмим. Ә, менә аракны өстен күргәннәр. Менә ни кызганыч әйтәм бит. Менә шундый хәл белән очрашырга туры килде. Хәзер моңа чаклы ә, шулай ук ә, мебель җыярга булышкан берничә кешегә шалтыратабыз, бәлки ә, бу хәлдән чыгу юлын табарбыз. Ни кызганыч икән, Мәскәүнең зурлыгы менә шул проблема. Бер-береңә ул кадәр теге ышаныч та белдерергә ярамый, чөнки любой вакытта менә шулай сине шулай калдырырга мөмкиннәр. Менә күрәсезме, мәчет манаралары күренеп алды. Әр ягы дөрестән дә ике фатир арасы машинада 5 кенә минут барасы. Велосипедта әйтәм, бер 10 минут булгандыр. Ә менә әгәр дә Мәскәүнең бер башыннан икенче башына күченеп йөри башласаң, менә э, төньяктан көньякка север на юг ди. Мәскәү бит беләсезме ничек бүленә? Бар север, юг, восток, запад. Бар әле северо-восточный административный округ. Аннан соң ВАО бар, Восточный административный округ, аннан соң Юго-Восточный, Южный, тегесе монысы. Озын сүзен кыскасы Мәскәү ул бик зур шәһәр. Шуңа күрә Блин, ничек шулай бәхет елмайгандыр, тьфу-тьфу, әйтергә дә куркып торам, чөнки менә иптәш малай белән машинада э, кырмыскалар шикелле берәм берәм ну бераз гына бераз гына машина белән күчерәбез но әгәр дә дөрестән дә менә шәһәрнең бер башыннан күченә башласаң менә ул очракта дөрестән дә стресс булыр иде ә болай болай чалыштырмача бик җиңеллек белән бара таптык кеше моңа чаклы мебель җыйган бер кеше белән сөйләштек әйе килә алам диде ягъни ул мебельне җыячак Э, без иптәш малай белән ташып торырбыз әле машина табасы була ну монда гомумән машина табып акча бирсәң кешегә әйме Ә, любой нәрсәне табарга була, ләкин менә нишләптер ышанган кешеләрнең менә шулай итеп юкка чыгуы, суга төшкәндә юк булуы, менә монысы бик сәер. Ә хәзер җәмәгать күрсәтәм, иске дип әйтимме соң инде фатирымны, каян мин китәм. Кеше табылды, Аллага шөкер, бер сәгатьтән киләм диде. Менә бу шкафны сүтеп алып китәсе була. Менә мондагы урындыклар минеке. Менә бу шкафлар шулкадәр рәхәт, Гомумән, Икеяның техникасы ул бик яхшы. Менә кроваты булсынмы, шкафлары булсынмы. Менә э, күпләр менә мондый э, велотренажерларны ала һәм аларның ул элгеч буларак кына хезмәт итә. Мин э, былтыргы кыштамы, көздәме алган идем. Мин аңарда йөри идем дәртләнеп, ләкин соңгы арада гомумән спортка да, шушы велосипедка да, нәкъ менә тренажерга дәрт бетте. Ә болай мин Кара көзгә кадәр велосипедта актив йөрдем. Менә мондагы стенадан шулай күп әйберләр алынды. Менә бу кондиционерны мин быел алыштырган идем җәй көне. Э, чөнки аңа чаклысы бик кыйммәтлесе бар иде ләкин ул эштән чыкты э, балконнан да күп нәрсә чыкты чөнки озонда сатыласы әйберләрне мин нәкъ менә шушында саклый идем монда квартираның ярты байлыгы шушында булгандыр менә күрәсезме хәзер бер нәрсә дә калмады ә менә минем артымда кабартылган түбәле түбәсе кабартылган супермаркет бар анда виктория дип атала иде ә, ләкин ул китте мин анда әле бер ай теннис белән шөгыльләндем мин видеода төшерәсе идем төшереп булмады чөнки шул кадәр бер начар ә, тренер эләкте вообще минем бөтен дәртемне сүндерде ә, аңа карата спортка карата һәм шушы тенниска шуңа күрә бернинди теләктә булмады менә шушындый хәлләр Хәзер Аббос исемле кеше, ул мебель җыешканы, аның килгәнен көтәбез. Сезгә дә шулаймы ул? Аптечка име? Эчә торган дарулар, ну кайберләрен моңа чаклы эчелгән, ну калган аларны ташларга кызганыч. Белмим, сроклар инде әле нормаль. Менә сез андый очракта нишлисез ул? Саклыйсызмы ул? Кирәге чыгар дип. Менә карагыз, минем ярты чемодан Дару. Яхшымы бу, юкмы? Кирәкме вообще сакларга? И сездә дә менә минем ничә тапкыр игътибар иткәнем бар, теге кунакка киләсең, дусларга, таныш белешләргә һәм аларның дөрестән дә шкафларның, мәсәлән, аерым бер менә менә монда әйтик бер бүлегеме? Менә шушы бер бүлеге тулысынча бөтенләй белән тулган була дару белән. Үземдә яшь барган саен шуңа әйләнеп барам ахырсы. Ахырсы итә. Беләсең, үзебезгә грузчик булырга туры килде. Монда урындыклар, шкафлар һәм иң мөһиме менә минем теге велосипед. Барысы да монда кереп бетте. Хух, беләсеңме, төббәләп бит әле теге лифт бар. А советский һәм э, грузовой булмаган. Менә анда ничек керер микән ул? Менә хәзер барысын да карыйбыз менә. Э, ярый әле каршеринг бар Мәскәүдә. Иптәш малай, ул обычно механикада түгел, нәрсә диләр әле аны, машина. Короче, не механика. Менә шушындый Яндекс Драйв машинасын шулай ук арендаға алдык. Әгәр дә грузчиклар белән бергә машина ялсак, ул кыйбатрак төшәр иде. Ә менә хәзер бәясен ахырдан әйтербез, күпмегә төште. Бер ике сәгать тотканбыздыр инде без бу машинаны. Иптәш малай утыра рульдә. тоже механика да йөргән юк монда килгәнче берничә тапкыр ә, заглох менә нәрсә булыр микән бар да әйбәт булыр дигән ышаныч бар беләсезме нәрсәдә туда проблема артка передачаны таба алмады ой бу реально күченү мәшәкатьләре чын мәгънәсендә мәшәкать баш хәрефтән язып була торган. Менә арткы передачаны таптык. Хәзер менә чыгабыз. Герой реалити шоу. Менә герой реалити шоу ди. Монда мин инде кешеләрен күреп утырам. Ну, күрү түгел инде, но чыннан да мең тапкыр айттым инде күченү эшләре шулай катлаулы. Мәскәү урамнарында шулай бара. Поэтому я запикаю. Я уже Дину научился запикивать матерные слова. Знаю, как это делается. Бисмилляхи рахмани рахим. Ой, бля, мында менә Мәскәү кешеләре куясыз. Әле Аллага шөкер ерак барасы түгелме менә якын э, күченүнең э, плюслары алар бик күп. Менә шулай. Мин бит үземдә механикада йөргән кеше. Мин 2000 дә ничәнче бер 14 нче 15 елда йөрергә өйрәнгән идем үземә 14 машинаны алган идем э, бер ел йөрдем ләкин осаго өчен акчаны күп түләргә кирәк булганлыктан һәм аның гомумән чыгымнары бик күп булды әле мин чаллыга кайтканда гел йокымсырап китә идем өчтә э, юлда өчәр тапкыр туктый идем и менә шуңа күрә инде әйтәм машинасы кирәк түгел мин вообще машина йөртергә яратмыйм менә шундый дуслар булганда җәмәгать яшәп була һәм күченеп тә була безнең әле э, мебель сүтешкән төшкән түгел инде сүткән без ул ул да менә чыгып кереп үзенең машинасына чыгып анда күрсәтте ничек арткы передачага күчерәсең менә җәмәгать күрәсезме инде грузчиклар менә хәл йоклап төшереп була кергән идек ни белән куртка белән ахыр чиктә менә шулай чыгабыз майкадан шулкадәр эссе Күтәргәндә менә тагын шушы икәй бер калды. Чөнки алар лифтка сыймыйлар. Менә терли-терли өскә менәбез. Ну, юкка гына качаться итмәдек бит инде. Хоть бер файдасы чыкты менә. Менә Аллага шөкер. Соңгы калды. Держи. Менә. Менә репортажның ахырына да килеп җиттек. Күреп торасыз, исән-сау, килеш басып торам, бик шат күченгәнемә. Ә, ә хәзер күчәбез яраткан рубрикага акча санаганны ярата. Ә, теге грузчиклар килмәде бит инде, әйме? Аларга түләнергә тиеш иде 20 мең сум. Әгәр дә без каршеринг алмаган булсак, әйтик менә грузовичков ише водительле машина яласак, моңа тагын 10 мең өстәп түлисе булыр иде. Менә чыгымнарның барлык суммасы килеп чыгар иде 30 мең. Ләкин безнең очракта грузчикларга 20 мең сум түләнмәде. Без үзебез грузчик булдык. Түләргә туры килде менә Аббос дигән җегеткә сүткән өчен һәм яңаны җыйган өчен мебельне. Аңа түләнде 12 мең сум. Ә каршеринг төште безгә, беләсезме, 1800 сумга. Аның һәр минуты 18 сум тора. Димәк, килеп чыккан без 100 э, минут тотканбыз. Бу сәгать ярымнан бераз күбрәк. Хәзер бөтен акчаны э, кушабыз. 12 мең плюс 1800, 14 мең дияйме. Ә бу бөтен чыгымның суммасы. Ә түләнергә тиеш булыр иде теге егетләр килгән булса 30 мең. 30 меңнән алабыз 14 мең һәм килеп чыга 16 мең, ягъни экономия җәмәгать 16 мең килеп чыккан. Шәп бит инде, әйме? Менә шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмам тапшыру да түгел инде, бу чыгарылыш уйламагыз җирдә яздырылган, сезгә кызык түгел дип уйлаган иң башта, анасын әйтәм, ярар. Яздырыйм, бәлки кемгә дә булса кызыгы булыр, кирәге чыгар. Шуның белән мин сезнең белән саубулашам, пока-пока.